tinokukwazisai nemufaro wakanyanyisa e, ini ndoitwa apostle dr wilbert mutoko wandigere naye ndiapostle phyllis mutoko mudzimai wangu uh, tine nyaya yatinayo pane da tikurukure uh, kwazisai vatereri
makadii henyu tinofara zvikuru kuve nemi panguva ino tichitaura zvinhu zvinokosha muupenyu hakusi kuti tinenge tichiziva asi kuti tinoda kubatsirana sevanhu vari kurarama panyika imwe chete kuti mangwana mutibatsirewo chokwadi chakanaka ichocho hakuna anoziva zvose nyaya yatinoda kuti kurukure nhasi uno inyaya yekuti akakosha ndiani mwana mukomana kana kuti mwana musikana now chaitika ndechekuti nyaya iyi inyaya yatava tagara tichida kukurukura tichirekodha kuti titaurewo pamwe chete nemi asi manje yanga ichitora time kuti tiitaure zvino pane chazoitika nhasi uno pane mumwe murume wandasangana naye Ah, tiri kukurukura paya paataura nyaya yekuenda kuholiday kunoona mhuri yake ndipo paanditi a ah, munoziva zvaigoneka kuti mhuri yangu itouya kuno but mwana wangu mukomana haana chi haana passport saka ii kuti mukomana agozegerega kuuya kuno uku kouya musikana chete hazviite munongoziva madiro atinoita mwana mukomana a ah, handina kukwanisa ku kuzvigamuchira nekunyarara ndangowanika ndavhura muromo ndikati aiwa munofanira kuda vana venyu zvakafanana vese ababa ah, wayabva wazongoti ano ah, zvinowanika chichii saka ndati aiwa rega timboizeya nyaya iyi chii chinotidariso kuti paite mumwe mwana anonzi ari nani kudarika mumwe nekuti ini nemudzimai wangu tinotenda kuti mwana mwana Chenga ose manhanga hakuna risina mhodzi. Mwana mukomana akakosha, mwana musikana akakosha. Chero pavana vedu vatinawo tinogara chivataurira zuva nezuva kuti hakuna mwana anonzi ari nani. Mese muri vana vedu, tinokukoshesai mese. Kuenda kuchikoro mese munoenda kuchikoro zvakafanana. Zvese zvatinoda kuti tiba kuti kubatsirei, toda kubatsirai zvakafanana. Iyi nyaya yekushara vana iyi kuti uyu mukomana haana basa kana kuti uyu musikana haana basa inobva kupi coach princess? Haa iyi inyaya inonyanyonetsa kunyanya kunyika yedu yezimbabwe mwana wemusikana anoonekwa sekuti haana chinhu chaanobatsira muupenyu vanomutora sekuti ari kuenda kune, kune rumwe rudzi haasiri wemufamili iyoyo saka kana achinge akura anozongoenda kumusha kwemurume wake asi takatarisa e, maitire anoita vana vakomana kana vana vasikana zvinoingoenderana nekuti mwana wacho na mwana werudzii mm. unoona mwana musikana achichengeta achibatsira vabereki vake mm. unoonawo mwana mukomanawo achibatsira achichengeta vabereki vake mm. achiita zvakanaka achisimudzira e, mhuri yake mm. asi vazhinji vanongofunga kuti haa mwana musikana kana kumuendesa kuchikoro kupedza nguva nokuti ukamuendesa kuchikoro uri kutoeducatera ukumuendesera kuchikoro kuti anobatsira zvake rumwe rudzi nokuti rwako rucharamba rungori pasi asi hazvina kudaro mm. mwana mwana mm. mwana anofanira kungodiwa semwana mm. mwana mukomana kana mwana musikana vese vana mm. kana ukavabata zvakaenzana hauzive kuti mangwana achakuitira zvakanaka ndeupi kana kuti achakuchengeta ndeupi ivo vakomana ivo anogona kutoroora obva atongoendera tu otogara nemukadzi wake asingatombokuzive kana kuti uri ani kana kuti uri kuitei mm. asina kana nebasa neupenyu hwako mm. ndiye mwana waanenge wakapiwa akadaro mm. ari mukomana mm. zviya zvokunzi kwaye anosimudzira rudzi kumba kwako unotogara muchimba chiri kudonha mm. chisingatombotarisike usina kana chekudya asi mwana mukomana aripo kugoitawo vana wasikana vekutiwo akaroorwa haumuoni mm. haasina kana basa nevabereki kwaari ikoko ndokwaatongowe pamwe nevabereki wachonawo wemurume wacho naanenge asinawo futi basa nawo mm. akatongozvarwa akadaro kune vamwe vanhu wari hameno tine nechishona tingati kudi munhu ari selfish mm. anongozvifunga iye ane undini eh anoda kungodya zvakanaka kupfeka zvakanaka kugara zvakanaka achiita zvaanoda zvakanaka chete asinawo basa nekuzombofunga kuti ko vamwe kumusha uku vari sei yes ko vamwe nhasi vadyei mm. ko vamwe nhasi vapfekei mm. hatiti mazuva ese munhu ngaagara akabata kuti haa ndabva ndazodai asi rimwe zuva orangarira mm. kuti kune kwandakabva mm. saka ndinongoda kuti vakomana kana vasikana vese vana mm. vanofanira kudiwa zvakafanana ende mataura zvakanaka mama nekuti munoona nyaya iyi zvainoita ka ngatisiyanei munoona tsika dzedu dzakanaka asi kune dzimwe dzisina kunaka dzatinofanirwa kurasa tishanduke tifambe nenguva mwanasikana ari kuenda kuchikoro ari kudzidza achishanda nesimba vamwe vacho vasikana vanotopasa kudarika vakomana zviri kutaurwa nacoach princess kuti pamwe pacho unotoona mwana musikana ka akura paya ndiye akutochengeta vabereki mukomana uya wamaiti he vana vakomana ndiwo chaiwo chaiwo pamwe mune vakomana vatatu pamwe mune vakomana vana hamene kuti mune vakomana vangani pamwe unoona mumwe chete kana vairi vachakurangarirai hmm. mugozoona kuti kuwasikana kuchaitawo wairi kana mumwe chete achakurangarirai zvino kana manga makasarudza muchiti iwo hauna basa ndoziva pane imwe shamwari yangu ka kumba kwavo kwawakakurira hmm. mai wavo vaiti mwana mukomana haana basa kana akafa havanga vasina basa nazvo asi vaiti mwana musikana ndiye munhu nekuti mwana musikana ndinodya pfuma asi mukazozvitarisa nhasi uno mai veshamwari yangu iwawo nhasi unoyu vari kuchengetwa nevana vavo vakomana hmm. ko vana vavo vasikana vakaendepiko vavaiti tinodya pfuma ende sei zvazvinobva zvazoita hameno zvinombofamba sei vana vacho vasikana yavo vaunenge uchidadanawo kuti vachabva vaunza pfuma pamwe hapana kana mumwe chete anoroorwa ipapo hmm. Ngatikoshesei vana vedu vese, vana vese vakakosha. Ndapota hangu, ngazvisavepo kuti unonzi uyu ndiye mwana chaiye nekuti musikana, uyu ndiye mwana chaiye nekuti mukomana. Tikadaro taparadza uye tavenganisa vana vedu, uye ramangwana redu harizove rakanaka. Munoona haisi nyaya yemari chete ka. haisi nyaya yekuti mwana wako agokupa mari bedzi chero ukanga utori nemari paunenge wakura paya unodawo kupota uchishanyirwa hmm. unodawo tuzukuru rwekutamba natwo unoda kupota uchitaurawo nyaya nevana wako vachimbokufonerawo muri sei ukarwara uchitarirwa mari haikuchengete pazvose ngatidzidzei kuda vana vedu tivade zvakafanana mwari akuitirei zvakanaka mune masoko ekupedzisira ekochimenzesa ha tinongoti kudai mwari atibatsira takwanisa kugara nevana nekuvada zvakafanana mwana mukomana kana mwana musikana vadiwe zvakafanana nekuti mumwe auri kusiya uyu pamwe ndiye achatokuchengeta pamwe ndiye anotokunzwisisa mm. nekushayiwa kwake hazvine vanhu vanobatsira vabereki kana kuti vanobatsira hama havasi kuti ndewanenge wachiwana mm. An- munhu akazvipira ku- kupanana nevamwe zvaainazvo zvishoma shoma izvozvo asi kune vamwe vanenge vaine zvizhinji asi asingadi kana kupa kadiki diki zvako kune mumwe munhu tinotenda zvikuru nguva yedu ndoyaita majerasi tatenda vateereri mwari akukomborerei